Özbekçanı da bilgenmiz, balalıqtan ögrengenmiz. Çünki qomşular Özbekistanda yaşağanda episi özbekçanı, elbet, bile ediler. Lâkin, aytacağım ki, qırımtatarca o qadar bir yer ala edi ki, qonuşma seviyesinde özbekler da, koreysler da, meshetyalı türkler da, er kes üskütliler çoq olğanı içün üskütçe laf ete ediler. Öyle bir müitte östük. Ondan sebep mektepke barıp da işte sekiz yıl bir yerde oqudım, sekiz yıllıq desturını bir mektepte bitirip alğan edim. Ocalarımız er vaqıt bizlerni, Sogea de desem çirkinçe çıqa, darılay ediler. Darılğanı sebebi da, siz mektepni bitirip ta bir yerge oqumağa barsañız, rusça nasıl laf etirsiñiz? Bu nasıl olacaq bu mesele? Rusçağa keçiñiz, ögreniñiz endi, adam aqlı biliñiz, rusçasız bir yerge kirip olamazsıñız, bir yerde oqup olamazsıñız. Siz ep öz ana tilinde laf etesiñiz, degen lafnı çoq ayte ediler. Tevsiyeleri zaten bundan ibaret edi. Lâkin biz bilgenimizden qalmay edik. Ya ebet on yedi baladan on dörtü qırımlı olsa, olardan da aman-aman episi üskütli olsa, angi tilde laf etecek edik? Mektepte de öyle, evde de tamam öyle. Vaqtı keldi, Seli hanımnen tanıştırdılar, şimdi ar eteler bu şeyden. Ortağa tüşip de bir qıznen tanıştırsalar ya da qız balağa bir oğlannı tapsalar, şimdiki yaşlar onı doğru saymaylar. Men ne, özüme bir qız tapamaycammı, yani uyarımı tapamaycammı, siz meni ne belleysiñiz, deyler. Yañlış fikir. Şundan sebep de belkim temelli qorantalar azdır, ayrılıqlar çoqtur. O vaqıtte qartlar kompyuterden pek güzel keçire ediler er şeyni, virussız kompyuterden. Qaç nesilni barğance añay ediler, bilgenlerini ayta ediler. Kelip bir baqıp ketseler bir qorantağa, o qorantanıñ bizge kelişkenini, kelişmegenini seçip ala ediler. Em mıtlaq bilgen insanlardan bir kimsalarnı tapa ediler, bilmegen insanlarğa barmay ediler. Soñ, qavğa-davasız olmaz qorantada. Qartlar aytqanı kibi, çanaq ayaq şaltıramağan zaman olmay, ille olıp keçe, deyler, bu da. Soñ, aman bu adamlar, ortağa tüşip yapqan adamlar, kene de eşitkeninen keleler, birisi tazarğa çeke, ekincisi tazarğa çeke, yapmañ, eylemeñ, masqara olacamız, yapmañız, ayıptır ya, Ne bar, ne yetişmey sizge? Keliñiz, yardım eteyik. Barıştırayıq sizni, ortağa tüşeyik. Muabbet-muabbet yaşañız, östüriñiz evlâtlarıñıznı. Mına evlâtçıqlarıñız da bar, der ediler. Şükür Allağa, bizde öyle şey olmadı. Pek yahşı qızlarıñız, ana tilini de pek yahşı bileler, em de yahşı zenaat saipleri. Olarnıñ aqqında da bir-eki söz aytsañız. mümkün olsa. Evela hanımız aqqında eki söz aytayım. Pek terbiyeli horantadan, tutamlı horantadan, üskütlü elbet, temel üskütlü. Ve evde de, elbet, öz şivemizde, üsküt şivesinde laf etemiz. Bu vaadetten bir vaqıt vazgeçmedik ve keçmemiz inşalla. Şundan sebepten balalarımız em mennen, em anasınnen qapudan içeri kirdilermi, bir vaqıt rus tilinde laf etmez ediler. Mektepke barıp başlağan vaqıtta ya da bağçanıñ azırlıq gruppasına qatnağan zamanda bir-eki rusça sözçiklerni qoşılıp başlağan ediler, mektepke barğandan soñ ise, kelip yanıma Baba! ve rusça bir qaç sözler. Men dedim ki, qızım, mennen rusça laf etme. Babam, men dersni añlamaq keregim da. Men der edim, ebet dersni men añlatırım, lâkin sen dersten ğayrı da bir şeyler soraysıñ da mennen rusça. Bu şeyni unutıñ, canım. Qapıdan içeri kirdiñizmi, bu yerde ana tilinde laf eteceksiz. Ders yapqan zamanda rusça laf eteceksiz, özara laf etken bile vaqıtta ana tilinde laf eteceksiz, azbarda laf etkeniñiz yete, mektepte laf etkeniñiz yete. Keçir bir-eki yıl, sütülmaç bilirsiñiz epsini, alışırsıñız. Kim alışmağan? Bizim halqımız tillerge pek aves, siz de ögrenirsiñiz rus tilini, temelli ögrenirsiñiz. İşte buña cevaben derim ki, sürgünlik yerlerinde milletimiz o yerde Vatanına, milletine, sadıq insanlar ediler ki, vatanperver insanlar ediler, milletperver insanlar ediler ki, olar er bir adımlarında daqqa sayın Qırımnı añıp keçer ediler, em qaytmaq arzusınen yaşadılar. Bir çoq insanlarımız ğurbet ellerde, illerde qalğan olsalar da, Farqı yoq, Uzbekistan, Tacikistan, Qırğızıstan, Ural, Sibir tarafları, ne farqı bar? Başqa millet vekiller arasında yaşadıqmı? Amma olar ne milliy ana tilimizden vazgeçtiler, ne de milliy adetlerimizden vazgeçtiler. Ep olarnı küttiler, ve er vaqıt Qırımğa qaytırmız degen arzunen yaşadılar. Böyle eken, olar yolda, izde, evde ep ana tilinde laf ettiler, başqa tillerge çoq berilmediler. Bizim qartlarımız Özbekistanda elli, elli beş yıl yaşap, altmış yıl yaşap, özbekçeni bile ögrenmediler. Özbeknen qırımtatarca laf eteler, qırımtatar ise özbeknen, yani menim anamnen misal içün, özbekçe ayta. Anam sözünden qaytmay, ep ana tilinde. Mına böyle eken, ya biz nasıl laf etecek edik aysa? Belli ya. Şimdi buña kim keder ete? Bu şeyni yapmaqtan kim keder ete? Bu devlet programmasınen bağlımı? Tek bunınen bağlı olacaqmı? Yoq. İşte, onıñ içün de, onıñ içün de bizler balaları, yani sürgünlik yerlerinde doğğan Özbekistan balaları, Sibirya balaları, Tacikistan balaları, er bir nasıl da olsa qırımtatarcanı, yani ana tilini ögrendik. ve onı kütmektemiz. Bazı qorantalar tekaran zayıfladı, zayıflaştırdı. Bu, ne deyim ya, milliy duyğu eksildimi? Bilmeyim işte, sebepleri neden ya? Bazı birleri rus tilini güzel, mükemmel bilmesem, yolum açılmaz, bir yerge kirip olamam, kerekli bir zanaat sahip olamam. Bazı birleri, Bu menim hayat tecribemden. Men boş yerde aytmayım bunı. Bazı birleri ana tilinde laf etmeden utanğanlar bile oldı. Çünki sovet ükümetiniñ siyasetine pek qulaq asqanlar, inanğanlar, gazetağa, jurnalğa, televideniyağa, o yalanlar ep bitmey, oña pek inanğanlar, bazan qırımtatar, yani Qırım milletine mensüp olğanından utanıp yaşadılar. Keşke men de rus olğaydım ya da başqa medlet vekili olğaydım, tek qırımlı degil, degen fikirni de yayğanlar bar ediler. Yani qırımlı olğanından utanıp yaşay ediler. Tasavur etiñ şimdi, eki qırımtatarı bir-birinden qırımtatarca laf etecek da, yanlarındaki bir kim bir rusça bularğa şimdi bir söz aytacaq, Poçumu vı govorite na ruskom, na rodnom yazıke? deycek da, soñ bular utanacaqlar o şeyden. Em utanalar da. Neçün bir kimseniñ lafına qulaq asıp, öz ana tiliñnen vazgeçmek kereksiñ laf etken vaqıtta? O şırnıqlı tuvğan tilinden qanı-canıñnen kirgen güzel bir baba-dedelerniñ sözü bar. Bu kimge ana tilini laf etmegen soylarına, öz ana tilinden utanğan soylarına mensüp, olarğa tiyişli söz. Yılan öz qabından çıqqan da bo degen. Oyağını aytmayım bonı. E, bu nasıl, canım? Sen qırımlı olğanından utanasıñmı? Aysa ana-babañ qırımlı olğanından da utan. aslı Qırım milletine mensup olğanınan da, aslı Qırım vatanıñ olğanından da, yani er şeyden vazgeç, bitti, seniñ qırımlığıñ qaç kapik? Milliy mensupliginden utanacaq olsañ. İç aqılğa ketirilecek, iç tüşünilecek şey degil. Bu, bu böyle fikirlerden kesekenz vazgeçmek kerek. Yaqın almañız. Men qırımlım ve selâm. Vatanım, milletim, qorantam, bala-çağam, nesilim, ana tilim. Böyle yaşaycam, böyle devam etecem. Baba-dedelerimden qalma adetlerni kütecem, böyle nesilimi devam etecem. Böyle milletimi yaşatacam. Maqsadıñı, maqsadımız bir, milletni yaşatmaq, silinip ketmemek. İşte, eger bu printsipke dayanıp yaşaycaq olsaq, inşalla kelecegimiz güzel olur, parlaq olur deycem men, bu sözni aytayım. Çıqmaq yolları. Mektepte programmalarğa kelecek olsaq, kene de işte şimdi pek ana-babalar mektepteki programmalar, men babamı, balamı qırımtatarcağa berecem de, oquttıracam da, o ana tilini süt-ilmac bilecek. Bilgenler bardır, yüzde bir denesi belki ögrenedir, yüzde bir denesi, lâkin bu milletni qurtaracaq vaziyet degil. Ebet, faydası bar, yapayıq ya, iç olmadım böyle deycemiz. Bu da olmasa, alımız daa fena olacaq, belli ya. Lâkin, lâkin, demin yuqarıda aytıp keçkenim kibi, eñ evelâ qorantada bu meselege qattı yanaşmaq kerek. Başqa bir şeyni tüşünmeñiz, sade şeylerden başlañız, ana, baba, qartana, qartbaba. ötmek, tabaq, qaşıq, yemek, alma, bir şeyler, bunıñ kibi sade sözde. Keliñiz bularnı iç olmadım alıştırıñ balalarğa. Babuşka, deduşka, mama, papa degil. Eñ evelâ bu. Ekinciden, qırımtatar neşirlerinden vazgeçmeñiz. Kiçkine balaçıq olğan zamanda renkli neşirlerimiz şimdi bar. Kitapçıqlar da çıqa, jurnalımız da bar, şükürler olsun. Kim sizge yasaq ete olarnı yazılıp almağa? Bir kimse yasaq etmez. Yazılıñ, Neçün rusça renkli şeyler alasız da, dünyanıñ parasını beremiz bazada olarğa? Bala baqar bir-eki kün, begenmese fırlap atar. Qırımtatarcağa ise öyle baqmaysıñız, yani yarı-yarığa, belkim üç kere ucuz, dört kere ucuz şeyge, qırımtatarca çıqqan şeyge, neşirge siz aqça bermeye istemeysiñiz. Devamlı yapmaq kerek bunı. Tüşün de baqıñ. Bu şeylerni qayğırmasın, qobalasın, nasıl sindirecek özüne? Sizler yardımcı olacaqsız bu şeyge. Bu da terbiyeniñ bir temeli. Gazetlerni alıñız, büyük olğanından soñ bir şeyçikler oquñız, masalçıqlardan başlañız, güzel-güzel nice pek zengin folklorımız bar, iç şübelenmeñiz. Nice dünyadaki türk halqlarınıñ folklorına baqqanda, bizim folklorımız Qat, qaç qat derece ve temelli elimizde nice menbalar bar. Yani o eserçikler bar elimizde. Olarnı ögrenmek kerek, balalarğa aşılamaq kerek. Masal pek çoq şeyge ögrete. Pek çoq şeyge. Hayalğa daldıra, coştura, maqsatqa yol aça, tüşüncelerni inkişaf ettire. tüşlerine bir şeyler körstire balağa, ya o hayal, ya Noburskun o masaldaki qaramanlarğa oşamağa tırışa. Seçip alıñız öyle bir masalçıqlarnı, qayda yaramaylıq şeyleri yoqtur, az olsun, pek az olsa da, güzel, ne deyim ya, balanı doğru yolğa qoyacaq, güzel şeyler ögretecek masallar misallerinde össünler, terbiyelensinler. Yardımcı oluñız. Büyük olğannan soñ, mektep çağına kelgende, ya atta bala bağçasına kelgende, milliy gruppalardan qorqmañız. Azmı, çoqmı, o yerde milliy adetlerimiznen bağrı bayramlar keçirilir eken, urbaçıqlar kiydirilir, oña bala quvanır, örnekler tiktirirsiz milliy üslüpte, oña aveslenir, özü de bekim öyle bir dizayner olıp çıqar. Köre-köre begenir o şiini. Bayram programmasını azırlağanda sözçikler ögrenir, oynamağa ögrenir, yırlama ögrenir, şiirler ögrenir. Canım, yanası olacaq. Mektepke kelgende milliy sınıflardan qorqmañız. Deyler ki, milliy sınıf qasğan kim berse, rusçanı ögrenemeycek. Yuqarıda aytıp keçtim, qızımım misalinde. Men bir vaqıt qızımnen rusça laf etmedim. Qızım da mektepke barğance rusçanı bilmedi. Lâkin beşinci sınıftan olimpiadalarğa qatılıp başladı. Ruslarnıñ özleri taaciplendiler. Öyle eken, neden qorqasıñız? ortalıqta rusça. Rusça ögrenmeycekmi? İngilizçe ögrenmeycekmi? Ögrenir, aveslik olsun. İstese, istemese rusça ögrenir. Yolda, izde, bütün yerde rusça şey. Tek evde siz tekeran bir-eki saat laf etmeknen ya da mektepke barıp eki saat oturmaqnen Qırımtatarcanıñ, qırımtatarca rusçanı basacaqmı? Bir vaqıt basamaz, terezige qoysañız. İç vaqıt teñ kelmey saatı. Ep rusça. Öyle eken, saqınmaycaqsız. Tama tama göl olur. Ana öyle etip balanı inkişaf eteceksiz, östüreceksiz. Öyle terbiye aşlaycaqmız. Özüñizniñ çareñiz yoqmı? Tekrarlayım, mütehassıslarğa işanıñ. Alıñız degen balanı, milliy mensüpligimiznen bağlı, adetlerimiznen bağlı, kitaplarımıznen bağlı nice şeyçikler olsa, çaresi olğanı qadar balañızğa beriñiz. İç olmadım, yüreginde, yüregine yaqın qalır bu şeyler, sindirir qanı canına. başqa türlü bir tüşüncelernen yaşar, ıntılışları başqaca olur, yaşayışqa başqa başqa köznen baqar. Mektepke barır ekenler, derslikler hususında aytıp keçeyim, bu da emiyetli. Kitaplarımız yaramay degil, Kimlerdir o, bu eksiklikleri dese, belkim de bardır eksiklikleri, inkâr etmeyim. Sağ olsunlar bütün ocalar. O qadar güzel çalışmalar yaptılar. Mına Avdet olğannan soñ, Ukraina zamanında da, Rusiye kelgennen soñ da o kitaplarnıñ seviyesi eksilmedi. Eksilmedi. İşte. Lâkin emiyeti de coyulmadı. Degil ki, Rusiyede çıqqan kitaplar şimdi güzel oldı da, Ukraina zamanında çıqqan kitaplar yaramay oldı. Yoq canım, episi iş tecribesi. Bir vaqitte başladılar, eksiklikleri çoq olğan kitaplar yavaş-yavaş eksildi, güzel bir seviyege keldiler kitaplar. Lâkin balalarımıznıñ til bilgi seviyesi ep alçaqlandı. tükendi, ep eksilmekte, vaziyetimiz ağırlaşmaqta, alımız fenalaşmaqta. Sebep, manaçıqlar nasıl, nasıl çıqmaq yolları? Belkimde mekteplerde şu dersliklernen balalarnıñ seviyesi alçaq eken, balalar tilimizni o qadar añlamay ekenler, ocalarğa diqqaten aytam. Belkim şu kitaplarnen faydalanmamız kereklidir? Yani olğanı kibi faydalanmamaq kerekmiz. Kitapnen, doğru añlañız, kitapnen faydalanacamız, lâkin o kitapnı balalarnıñ bilgi seviyesine uyğunlaştırıp o yerdeki materiallarnı işletebilecekmiz. Bir. Ekincisi, tek kitapta olğan şeylerni bermeyceksiz. Kenişçe yanaşıñ bu meselege. Canım, rusçadan qaide kitap, inglizçadan qaide kitap, kitap yani qaide, qırımtatarcan kitav, qaide. Bekim tekeram başqa zaman, zamanğa uyıp çalışmaq kerektir. Keliñiz, tekaran interaktiv usullarnen qullanayıq. Elektron vastalar pek keniş şimdi, tehnika er kesin qolunda bar. Başqa türlü çalışmalar yapayıq. Yapalar, şükürler olsun, bar, amma kerekli derecede degildir. Şimdi böyle, metodika tarafı zayıf, mütehassıslar sankim çoq. Desturlarnı oqup alalar, qırımtatar tili fakultetini bitireler. Lâkin talebeler arasında, oquğan talebeler arasında da bitirgennen soñra berleyim da öz votihasızlığım boyunca ya çalışayım, ya da bir çalışmalar yapayım da yardımım tiysin degen şeylerge çoq emiyet bermeyler. Yani öyle eken, öyle eken, ve, ve daa bir şey, güzel bilgisi olğan insanlar bile öz bilgisinnen digerlerinen paylaşıp olamaylar kerekli kibi, yani ögretip olamaylar kerekli seviyede, yanaşmaq usulları başqa, yani usulşınaslıq aqsay. Demek, Boğaziye de emek bermek kerek. O usullarnı da tekmilleştirmek kerek. Tekmillemek kerek, yanlış ayttım. Tekmillemek kerek, onı da inkişaf ettirmek kerek. Öyle eken, elimizde olğan tecribeli ocalarnıñ, yani yanımızda olğan tecribeli ocalarnıñ iş usulınen tanışmamız kerek ve paylaşmamız kerek. Böyle. Soñ ona köre de derslikler azırlamaq kerek belkim de. Sadece derslikler. saylamağa imkânlarımız olsun. Şablon tarzda bir kitapnen aynı bir, seviyesi alçaqmı, yüksekmi olğan aynı bir talebelerge ders bermek olmaz. Sınıfqa kelirsiñ, sıfır bilgi, sınıfqa kelirsiñ, az buçuq bilgileri bar, sınıfqa kelirsiñ, tekaran güzelce bilgi. Öyle eken, demek, er bir bilgisine köre balalarğa, ona köre kitaplarnı azırlamamız kerek. Tek kitaplar degil, ayttım. Başqa türlü yollar da bar. İnternet usulınınen faydalanıp, yani elektron vastalarınen faydalanıp, bunıñ kibi da elektron kitaplarnı da, multfilmler tercimesini, ne bilmeyim, işte, çeşit, yaşlar şimdi o tehnikağa pek avesler. Biz de tekrarını añlaymız, lâkin er alda yapmağa imkânları bar. Yalıñız otup, oturıp orta bir ne demek konferentsiyalar keçirmek kerek, bir arağa kelmek kerek, maruzalarini çıqışlar yapmaq kerek. Tecribesi güzel temelli olğan insanlardan iş tutmaq kerek. Olarnıñ yapqanlarından vazgeçmeyip, olarnıñ esaslarına esanıp, esaslanıp iş körmemiz kerek. O tecribeni yaymamız kerek.

Balandan başlaycañ eclemege qadar. Rus tilinde laf etken insanğa bile bazan, qırımtatarlar arasında turğanda, olarğa bile çertip qoymağa unutmañız. Elbet, insan naziktir. Bir kimsaniñ yüregini incitmağa istemeymiz. Lâkin, canım, ana tilinde laf eteyik ta. Böyle deseñiz vesselâm, iç olmadım. Arada-sırada anıñız, bu şeyden qorqmañız. Başqa acele sürette bu yoldan qolaylıqnen çıqacaq yollarımız yoq. Yıllar kerek. Devlet qurulsa bile, acele olmaycaq. Ebet, anda belki imtekaran imkânlar başqaca olur, talaplar başqaca olur. Amma şimdiki vaziyette ne qayıq, buğa da şükür deycemiz. Olğan imkânlarımızğa köre areket etmemiz lâzim. Vesselâm.
Sağ oluñız, ocam. Çoq sağ oluñız, siziñ fikirleriñiznen paylaştıñız. Alla sağlığıñıznı bersin. cümlemizge.
Ve işiñizni devam etmege qısmet olsun. Çoq sağ oluñız. Allah razı olsun sizden. Sağ oluñ.